Helo a chroeso i Dewch i Le Dda gyda ni. He, dyma ein cystadleuaeth cyntaf i'r Frenhines Sophia. Dyma'r fwydlen. Porc, pysgod, llysiau a bara. Lore! Y student myfyr tra fy mod i'n gorffen paratoi y cwrs cyntaf.
Wel, mae'n beth da na dewin dydd Gwener er mwyn i ni medru bwyta cig. Dwi'n gwybod hynny, mae gen i wledd wedi ei paratoi ar eich cyfan. Dyma ni, pysgodyn, bendigedig. Dwi ddim wedi blasu'r pysgodyn o'r blaen, ond dwi wedi dal â hyn ddigon ond byth wedi blasu'r un fy hun.
Dwi wedi, gan fy mod yn un o ffrindiau Frenhines. Dwi'n hoffi dy ddillad ti. O, yym, dwi'n hoffi dy dillad di hefyd. Ble gaethoch chi dy ddillad? Dwi 'di cael y ffrog yma am y neud yn arbennig a gemwaith fy hen fam-gu. O! Rwy'n gwisgo'r dillad fy hen fam-gu i hefyd! Dyna cyd-ddigwyddiad! O! Mae arogl hyfryd ar ei ddillad. Arogl y bothen!
Mwg a coed! Ww!
Hyfryd iawn! Rydyn ni ar ddeall nad ydych chi fod gwisgo fod joy Jack. Ie Jack!
O, chi'n iawn, mae'n flin gen i. Dwi'n credu mae'n amlwg fod y Frenhines yn meddwl mai hi sydd â'r dillad gorau.
Mwynhewch! Ww, mae hyn yn edrych yn flasus. Rwy'n cytuno.
Mmm, hoffwn i fwyta fwyd fel hyn fwy aml! Falch i weld bod eich mwynhau. Beth am yr ail gwrs? Aeth y cors cyntaf i ganllyn. Beth am yr ail gors? Gwyn.
Diolch.
Diolch.
Beth ych chi fel arfer yn ofed ta? Wel, mae amrywiaeth o wynedd yn geg yn y gastell.
Cwrw i fi fel arfer. Dwi ddim wedi cael cyfle i drial y gwin yma o'r blaen. Hyfryd iawn. Mae'n her.
Prynhawn hwylus fy hun yw.
Roedd y bwyd yn flasus, dwi wedi blasu gwell, felly wyth. Dwi'n mynd i roi saith. Croeso yn ôl i Dewch i Wledd A gyda ni, heddiw rydym ni gyda Tali, un o Werin. Dyma'r fwydlen. O iau cig a chwrw. Pam wyt ti wedi dewis y fwydlen yma? Oherwydd mae'n flasus. Oh, mae nhw wedi cyrraedd. Bant ar fi. Dewch i mewn.
Oh, dwi'n methu yn nadlu yn y bothin yma. Peidiwch â phoeni, boys. Dim ond y mwg o dan y tân yw e. Be mae bwyd? O dy flan i ti? Iawn, un cwestiwn arall. Ble ydyn ni'n eistedd? Ar y llawr, wrth gwrs. Be?
Ar y llawr.
Does dim llawr o arian gan y weirin, cofia. Eisteiddwch.
Eisteidda lawr. Eistedda! Eistedda nawr! Cat. Barod sydd gyda ni. Mae'r pob yn ni wedi bod yn brysur yn ddiweddar. O ia, digon teg. Mae hwn yn edrych yn flasus. Diolch. Oes oiau?
Yym, does dim oiau ar ôl rhoi'n flin. O, dyna dreni.
Dim ots. O, dwi 'di anghofio'r cwrw! Diolch. Ww, cwrw!
Dwi'n hoffi. Dyna gyd ni'n cael rwy'n fan hyn. Dydy'r dŵr ddim ond digon glan. Mwynhewch! Diolch am ddod. Mae wedi bod yn um, hyfryd. Roedd y boed yn ok, felly dwi am roi iddo 5.
Roedd y boed yn weddol, felly dwi am roi 6. Roedd y boed yn bach yn blaen, ond prynawn hoelus, felly 7. Wel, ble i ddechrau? Mae'n rhaid i fi ddiolch, fe mam, a dad, a... Diolch i Porn Oes Comedy Run, a fi'n ni'n gweld chi wythnos nesaf.